Daeth dyn gwirfoddol i siarad gyda Blwyddyn Deg. Roedd e'n diddorol. O reit.
Ond beth ydi gwirfoddol? O, mudiad sy'n annog pobl ifanc i wneud gwaith gwirfoddol, mudiad Cymraeg. Gwaith gwirfoddol. Gwaith, ond dim arian. Am syniad twp. Dim arian ydy popeth. Mae eisiau helpu pobl. Dim gweithio am arian yn unig. Helpu sut?
Gwnawn ni fideo. Roedd yn ddiddorol. Roedd pobl ifanc yn helpu mewn clybiau plant, a wedyn roedd merch yn rhoi gwersi Merlota i blant anabl. Roedd pobl ifanc yn helpu mewn canolfennau hamdden. Achos roedden nhw eisiau helpu pobl cadw'n heini.
Ond hefyd, roedden nhw'n dysgu sgiliau newydd ac ennill profiad. Felly, mae gwaith gwirfoddol yn gallu helpu gyda gwaith yn y dyfodol. Ac mae'n edrych yn dda ar y CV. Hefyd, roedd pobl ifanc yn gwneud oriau gwirfoddol bac Cymru. Roedd rhai yn helpu aelodau Clwb yr Henoed. Yn gwneud beth?
Garddio, peintio, siopa, helpu gyda gwaith tŷ, mae rhai hen pobl yn unig. Does dim teulu gyda nhw. Gallwn ni helpu gyda'r hen bobl yn yr ardal? Mae staff a gwirfoddol yn dod eto amser cinio. O, dwi wir eisiau helpu ac yn sicr bydd yn helpu fi fel person hefyd, t'mo'?
Wel, mae'n swnio'n dda, ond dwi ddim yn dda gyda chwaraeon, a dwi ddim yn gallu garddio na pheintio. Mae pawb yn gallu neud rhywbeth. Rwyt ti'n gallu cerdded i siopau. Hefyd, rwyt ti'n hoffi cyfrifiaduron. Mae pobl eisiau help drwy anfon e-bost neu wrth defnyddio FaceTime. Wyt ti'n deall technoleg yn dda?
Baswn i'n mwynhau helpu gyda dechnoleg. Dyna ni! Mae talentau gwahanol gyda ni gyd. Rydw i'n hoffi chwaraeon, a baswn i'n hoffi helpu mewn clwb plant neu canolfan hamdden. A dwi'n hoffi bod yn yr awyr agored. Baswn i'n hoffi helpu ar fferm neu mewn stablau. O, na. Dwi'm yn hoffi mwd. Ond rwyt ti'n hoffi anifeiliad. A 'di'r mwd ddim yn poeni ti. Wel ma ma Wellingtons trendy erbyn hyn cofia. Bron a bod mor trendy a'r trainers 'na a dy fitbit. Does dim isie dechre siarad am ffasiwn plîs. Paid a phoeni Gareth. Helpu pobl eraill sy'n bwysig gyda gwirfodd.

Daeth dyn gwirfoddol i siarad gyda Blwyddyn Deg. Roedd e'n diddorol. O reit, ond beth ydi gwirfoddol? O, mudiad sy'n annog pobl ifanc i wneud gwaith gwirfoddol, mudiad Cymraeg. Gwaith gwirfoddol. Gwaith, ond dim arian. Am syniad twp. Dim arian ydy popeth. Mae eisiau helpu pobl. Dim gweithio am arian yn unig. Helpu sut?
Gwelwn ni fideo. Roedd yn ddiddorol. Roedd pobl ifanc yn helpu mewn clybiau plant, a wedyn roedd merch yn rhoi gwersi Merlota i blant anabl.
Roedd pobl ifanc yn helpu mewn canolfennau hamdden, Achos roedden nhw eisiau helpu pobl cadw'n heini.
Ond hefyd, roedden nhw'n dysgu sgiliau newydd ac ennill profiad. Felly, mae gwaith gwirfoddol yn gallu helpu gyda gwaith yn y dyfodol. Ac mae'n edrych yn dda ar y CV. Hefyd, roedd pobl ifanc yn gwneud oriau gwirfoddol bac Cymru. Roedd rhai yn helpu aelodau Clwb yr Henoed. Yn gwneud beth?
Garddio, peintio, siopa, helpu gyda gwaith tŷ, mae rhai hen pobl yn unig. Does dim teulu gyda nhw. Gallwn ni helpu gyda'r hen bobl yn yr ardal? Mae staff a gwirfol yn dod eto amser cinio. O, dwi wir eisiau helpu ac yn sicr bydd yn helpu fi fel person hefyd, t'mo'?
Wel, mae'n swnio'n dda, ond dwi ddim yn dda gyda chwaraeon. A dwi ddim yn gallu garddio na pheintio. Mae pawb yn gallu neud rhywbeth. Rwyt ti'n gallu cerdded i siopau. Hefyd rwyt ti'n hoffi cyfrifiaduron. Mae pobl eisiau help drwy anfon e-bost neu wrth defnyddio FaceTime. Rwyt ti'n deall technoleg yn dda.
Baswn i'n mwynhau helpu gyda'r dechnoleg. Dyna ni! Mae talentau gwahanol gyda ni gyd. Rydw i'n hoffi chwaraeon, a baswn i'n hoffi helpu mewn clwb plant neu canolfan hamdden. A dwi'n hoffi bod yn yr awyr agored. Baswn i'n hoffi helpu ar fferm neu mewn stablau. O, na. Dwi'm yn hoffi mwd. Ond rwyt ti'n hoffi anifeiliaid. A 'di'r mwd ddim yn poeni ti. Wel ma ma Wellington's trendy erbyn hyn cofia. Bron a bod mor trendy a'r trainers 'na a dy fitbit. Does dim isie dechre siarad am ffasiwn plîs.
Paid a phoeni Gareth. Helpu pobl eraill sy'n bwysig gyda gwirfoddol.